sakraansu aqlii namaa sattaru irraa nu dhoorge waan dhuynu immoo hedduu halaal nu godhe ruuxiin fitinaa qabdi waanumarraa dhoorkaniitu itti jabduudha duuba kanuma waa hedduu qabdu bakkan tuqin jedhan san tuyxee laaluu feeti bakkan tuqin jedhan sakaraata halkan hirriiban qabdu bakka san tuquuf malee waan rabbiin keenya karaa nuu godheetu irra hedduudha duuba

Rabbi qalba qalbii fayyaa si godhe namoota hedduu dhukkuba bakka tanaatiin qabame dhukkuba kana maqaa isaatiin sitti hima. Miskiina wallaahi. Nama bakka ta'e dhukkubsatee jira. Ati rabbi nagaya si godhe nama dhukkubsatee jira. Ha dubartumaa fi hariiroo isaa fi dubrattii jidduu jirtutti dhukkubsate. Abadii barbaadu. jecha namni isin kajeelu haasawa keessanillee sirreeffadhaa jeeba rabbi namni qalbii darree namittiin tun haasawni isii kun afaan ni laafa yoo itti siqan siqanii dubbisan nama ni dubbifti jee si kajeelaa jee bar dirree bar dirree bar baabaa kee daangaa kana nu jidduu kaaye walaa taqrabu zinaa innahu kaana faahishatan Wasa'a sabiila qarqarumaa uun bayinaa jee bar hin godhinaan jee hojii san hin hojjetinaan jenne bar qarqaran bayin jee bar qarqaran bayiniin daangaa dheeraa jiraas ijaan arguu laaluu dubbisuu baayilama san booda namni waliin dhufa karaan dheeraa beek Karaa dheeraa bee. Walaa taqrabuun karaa dheeraa kana. Dubartii wajji akka kophaan baane. Dhiiraa dubartiin takka akka wajji kophaan baane. Mana tokko keessa kophaa akka wajjin teenye. Kophaa akka karaa wajjin deemne. Daangaadha kun dhoorkaan tun dallawaa jira. Dallawa dheeraa jidduu tana jaare. Zamana kana qabatee ummanni Islaamaa gaafa Islaamummaan dhama qabdu Gaafa sheekni islaamaa dhama qabu, gaafa sheekni islaamaan kashlabbaawin, gaafa sheekni ruuhiin dhabin, gaafa namni diin dubbatu ruuhii qabu, hadaaraa tana jaare islaamni, hadaaraa hanni keessa hin jirre, silixxaanee hanna hin qabne, ta kijiba hin qabne, ta nama hin saamne, ta nama hin sobne, ta zinaan keessa hin jirre, hadaaraa qulqullii tana jaare islaamummaa wajji wal qabsiisee duuba ni beeytaniimi bara kumaa fi meeqa hadaaraa tana jaare eega nabi muhammad irraa qabee sallallahu alaihi wasallam silixaanee jedhaniin hawaasni hundi daangaa isaa eeggatee dhiirti daangaa fi eeggatee dubri daangaa fi eeggatee kabajaan nama guddaa beekamtee kabajaan dubartii beekamtee kabajaan nama caalimaa beekamtee daangaa kanaan hadaaraa silixaanee waan jedhan islaamni jaare Hadaa- hadaaratul iffa hadaaraa haraam irraa uf eeguu hadaaraa badirraa uf eeguu hadaaraa kabajaa tana jaare islaamni jayni huqqate baan fakkaatu arra hogga laale namni namni arra dhalate islaamummaa waanuma akkanaa tana seeyadu suuraa qofaan nu harka ittafe footoo isiidhaatu

Hawaasa ollaa waliin galu. Ka torbaanii guyyaa tokko huccuu amantii uffatu. Ta fuula adurree tunis waan birollee wallaaltu badii ni beeyti du. Kata midhaan siimaa kana. Hin dogoggorin. Xumura magaalaan maqaa xaasaa tani bira dabratu lamma. Gujee fi maal jetanii tatti aansuunis. Ee miskiina wallaahi. Tunillee yoo maallaqallee dhabde waan beeytu ni beeyti du. Namni asii dirree wagga yaa'u silaa maallaqni jiru badii baree nutti hin galatu. Dubri asii gayyaa'u bala shammad bala gammad gaaf tokko sii meemi asitti. Bala shammad dilli dubraa dardaraa kaasiin gayyaa'u kun biyya naa beekaa beekee arshiin takka hin jirtu. Wanni takka hin jirtu. Bala shammad Balaa shammadee galatu. Badii shammadee asi galcha. Akka nama salaxanee fakkaata yoo namaati. Inni immoo baabura hadiida gad lakkise ta'ee gale ofiifuu kanarraa qaaree. Ijoollee tiyyaa teetii mee ka biroon se'in. Dilli asiin jabuuti gee yaa'u kaasiin karaa Somaaleetiin yaman jee yaa'ee ala dhume kun silaa abbaa ilmooti malee rabbiin galchiniin ja'a. Laakiin abbaan ilmoo akkas hin jiru. Cabxuus hokkoltuus bolooqa taatuus habeellaa taatuus ilmoodha. Maal jettan? Ilmoo. Akkuma rabbi isii godhe haa taatu haa jiraatu. Gaarii fidee dhufan se'iin. Namni shaqaxa dhabe waan biroo fidee dhufatu. Akkasiin hadaaran islaamaa laaqamtee qaanyiin fuudhamtee zigaala wanni jaan fuudhamee Wanni dur dhoysa dalagan wanni silaa dhokatanii ifaa dhaamsanii dalagan jaarsaa jaartinuu ka halaalsunuu. Beeytanii mi? Kanummaan halaaluu kanaa fi ati keenya kan nuti beeynu sun mana seenee ifaa dhaamsatee akkasii mi? Maal jettan? Ni zigaaltani? Miskiina wallaahi. Hada kabajaan sun kabajaan akkasii jirtu sun zeeroo taate intala tiyyaa fiite namni tokko nibraa kana jalarraa qabatee itti haasawaa yoo asiin ol dabre Naafii ati akkanuma na haajii bullee malee afaan lama nun tahin jennee oduma agarru akka nama hin garre oduma beeynu akka nama hin beeyne odoo keessni keenyi keessi kun nu waqasu dinnee bishaan irra dhuyne gaalli biyya oole fakkaataa jenne amma kijibaatiin jira na gowwoomsin na gowwoomsuun fedhin ba dhugaa sii himaa bara na gowwoomsuun fedhin nama biroo gowwoomsaa yoo feetan akkana mudanneen jee akka abbatti Firraa ilma keenya irraa ija qabanne intala irraa ija qabanne. Wanni reefu ishee ni himu. Zabana dur ati beeytu. Dubri manatti ulfaawe. Hangam takka hamaadha ni beeyta. Fuudhaa heeruma qabaa namni guyyaa san. Warri maatiin sunuu fuudhaa heeruma qabdi. Amma yoo akkamitti ilaalama namni? Ilmuma rabbi namaa kennee hin jiru gariin namaa faan rabbumaa badhaasee bara kajuu hunda babuu beeke. Akkuma Mariyaam san isaa wallee rabbumaa godheef kajuulleen gandaa dhabamuu siin jee. Waan gaarii himee beeki isheen kun rabbi jazaa isaa haa kafalu. Waan yeroo tanaa hime isheen kun imaama kutubaa godhe waa lamumaan irraa dhagaye. Yaa dargaggeessa keenya namni hoggan laalu akka jiru dargaggeessa. Zamanni isin keessa jirtan zamana fatanaati. Manguddoo tana gowwoomsuun ni mala ammoo ana gowwoomsuu hin dandeessan duuba. Akka nama garaabe ni beeytanii ijoollee. Ee miskiina. Manguddoo tana gowwoomsuun ni mala duuba. Ana faa gowwoomsina jettanii way kajeeltanii maraattan malee. Egaa jeeltan. Yeroo irra hamtuu yeroo keessa jirtan. Duulli sammuu, duulli miidiyaa hamma fedhe ala kana gurbaa kiyyoon ala kana bahuu dhoorge. Hamma fedhe intala yooniin bahuu dhoorge. Mana keessa taa'uu wayii hin dhoorkaa? Hin dhoorkitu. Mana keessa immoo ni beeytanii mi kanaa jira kana keessa waan jiru jaarsaa gammoojjii bu'ee kitaaban beeku akkanuma kitaaba quraanaa argee babbanee ah way waan nu afatu waan nu afatu waan nu afatu jee jedhu namni ilaalee kitaaba beeka jeeniin jaarsi beeku ayilii qaba yoo ayilii turma beeytaa waan as keessa jiru yoon amma namni namni isin sobdan ni jira as keessa hanga feete intala manatti dhiyootti qollofte Yoo qalbii sii diiniin hin jaariin waan haasoytuun as keessa haqaas. Yeroo hamtu moo hamtuu biyya? Maal jettan? Isaa barra hamtuudha ta'u. Maali falli kanaa? Qalbii namaa diiniin jaaruu, sodaa rabbi irratti ijoollee jaaruu, soda teekni humaa namaan kun. Hoo hiitellee mana boolis xaabiyaa geessee hiitellee hoga gadhiifte isin gadhiifamte tu. Ulee fuutee nama qo'aa oolullee hiikaa miti. Abaaraa oolullee rabbi hiriyaa tee jalaa si hambisu rabbi qarxa na qaanyeessitee rabbi si haa qaanyeessu hiikaa hin qabu uf hin jigin. Ijoollee nama hogaati abaarsa eegalte pff, siin jettii hudu. Kana wakraabe yaa kabiira kiyya yeroo namni abaarsa sodaatus yaa boo ijoollee tana yaa kabiira kiyya yaa sheekkoti. Yeroon ijoollee tana qalbii siiti fi Rabbi walitti hidhaatu. Mana jiraattus ala jiraattus akka Rabbi ifirraa eeydu, akka Rabbi sodaattu godha. Intalti dubraa akka Rabbii sii sodaattu, akka Rabbi ifirraa eeydu, ofirraa eeydu. Kophatti illee nama wajji illee warri keenya na argu illee na arguu baatu illee tokkichi na uume na arga jechuu akka beeydu. Gurbaan badaan gizee hunda ni jira. Kitaaba irratti hin arge. Gurbaan badaan intala nagaya qabdu. hulaatti cufee badii dalaguu yoggaa inni ka'e yaboo sodaattee rifatte duuba namni nun arguu maal sodaattaa jeen rabbiin nun arguu jete namni nu arguu baatu intala tana barbaannaa beek

Rajul dargaggeessa shaabbuun nasha'a fi cibaadatillah ibaadaa rabbii keessa guddate kabaja guddate rabbiin irraa ajaa'iba jee kan laalee dargaggeessa diin qabatee uf qabee deemu azaaba kan ofirraa chuu jee deemu rabbiin irraa ajaa'iba jee subhaanahu wa ta'ala dargaggeessa san barbaan kabajaa diin isaa eegu kabajaa ummata isaa eegu kabajaa abbaa isaa eegu haala walitti diigame kana keessatti akka baaqilaan osoo hin bilchaanne boqqoolloo shuummoo affeelamte keessaa baatuutti kana bokkaraame qawwisaa janiinimi qawwisaa ni beekta akka qawwisaan shuummoo keessaa bahutti balaa tana keessaa dargaggeessa bahu boru rabbii isatti biratti badhaasa fuudhu san barbaada fatanaa jechuun bakka mana barnootatti fatanaa dabruudhaame fatanaan fatanaa ruuhiin Boruu hin jaalattu bira dabruut. Qabxii bareedduu fiduu jechuun naamusaa fi adaba keessatti qabxii bareedduu fiduudha malee qabxii mana baroodatti fi mana barnootatti fiduu qofaa miibee. Nama ba- naamusaa fi adabaan badhaasa fuudhee irra caala nama qabxii bareedduu fuudhee amalli isaa zeeroo irra duuba. Kataminaa siimaa kana duuba. Kana wanni gorsi reefuu kun adaba eeguu nu barbaachisa. Naamusa eeguu nu barbaachisa. Kabaja qabna. Ummata naamusa qabu. Ummata tika qabu. Ummata kabajaa qabu. Ummata ulfina qabu. Isaa fi dhiiraa fi dubartii jidduun hariiroo fuudhaa fi heerumaa qofaa qabna nuti. Hariiroon saahibummaa hariiroo faranjiiti. Katabinaa siima faranjii wajjin ka'in boru. Hararoon dubra koo taasisuu hariiroo faranjiiti. Hariiroon osoo hin fuune harkaa wal tuquudha. Hariiroo faranjiiti malee ta islaamatii miti. Hadaaraa islaamaa bareedduu san diiganii hadaaraa zinaadhaa ta kijibaa ta cubbuu ta sakraanaa bakka kaayan. Gariin keenya jalaa owwaate dam, baaraga dammaqa seeye ijoolleen teenya gariin. Ummata baarage dammaqa seete. Kanaaf kabajaan nu jiddu deebuu qabda. Sodaa takka malee dubbachuu qabda kan. Ulfinni nu jiddu deebuu qaba. Kabajaan dubrarra deebuu qabda dargaggeessarra deebuu qabda. Guyyaa fuudha keetii eeggadhu sabbarii qalamaa fi dabtara kee jabeeffadhu. Saahiba dhiiraa fi dubartiin godhin. Saahiba dhiiraa fi dubraan godhin hadaraa dargaggeessa kiyya. Dabtara kee qalama kee. Guyyaa fuuni kee ga'e rabbi siif laaffisa inshaa Allahu ta'ala. Karaa tokkicha kana karaa fuudhaa heeruma karaa tokkicha kana rabbi nu godhe karaa dubraa fi dargaggeessi itti walitti dhufu. Dhiiraa fi dubartiin itti wal qunnamtu akka ummata islaamaatti karaa fuudha fi heeruma. Fuudha fi heeruma hannaatiimi.

Libaanota irra buusanii kana karaan tokkicha kana duuba. Miskiina wallaan. Tokkicha kana duuba. Namni hundi beekee halaal guyya qalan ka jedhan. Galfate jedhanii mana galchanii fi haayi kana guyyaan fuudhaa heerumaa. Anniti hanniti ooyiruu amma gizeen tun qonnaa mii? Maal jettan? Nama waa qoqqotaa miti kaatullee. Namni tokko yoo daangaa na- namaa dabree wasana dabree ooyiruu namaa qote. Maal jaama? Maancaan mataa isaa gubbaan jiru? Maal jettan? Duuba kan intala namaa ganda keessaa qotu kun maa takkaa maancaan itti hin dhufin? Wasana jimaa fi bunaa fi ooyiruu eeyde wasana maatiidhaa halaala eeguu dadhabde. Ooyiruu wasana yoo ta'e har'a takkaa nama dirtee takkaa diiramtee wanni teessa mana hidhaa rabbi sitti hin fidin sanillee. Yoo waa qabanii si darraasanii abbaa maamman rabbi sodaadhu jedhanii dirqiin si galchan achi maancaa kakala si akka hollatu mana si diigamu immoo irra kaa'anne. Miskiina wallaa. Ee miskiina ee salaatte ee waa qaraatte waa salaatte eessa jira kanni. Guyyaa diinagdee ni lolta. Guyyaa hay sharafni kee diigame, guyyaa kabajaan si diqomte. Humaatii miti. Na sattaraa, na sattaraa jettee qul huwallaatti itti qaraata. Hee miskiina wallahi. Mee shee abaluu yaa mahaa na sattaru jedhanii sattari. Maa sattari sattari maal si sattara? Namaan nama sattara. Si argaa barka satriidhaa sun. Akkana jiruu nu diigamte. Jiruu tana deebisuu qabna. Balaa qaqal'attee deemtu dura dhaabbatu jibbe roorroo jechuu qabna. Sheeyni mudhii isaa jabeessuu qaba. Darasichi mudhii jabeessuu qaba. Odoo naa fi ati gaara gamaa sana kaafnu magaalaan buqqaatee dhumte tu. Miskiina wallaahi. Yaa darasicha kiyya wallaahi. Yaa darasicha kiyya. Waqaata Sheekh Muhammad Asafaan Rabbi umrii haa dheeressu asiin qarree tanaan gaqqaarsan karoo garaafi. Sanuma darasichi yoo har'a jala fiiga jee duubaa gandi diigame. Yaa darasicha kiyya gandatti ol deebi. Hadraan dulloome bakki isin itti irraa itti wareertan sun wanni dulloomtuuf hifuu. ammallee akka horiin horiin hogga citaa deedu bakka horii cumaan horii itti dhufe ta citaan mayreellee itti gadoodatu ta citaan mayree ammana ga'u bar bakka cumaa san citaan isarraa mayree haamuu ta'a bar bakka oduma citaa deedu bakka san hogga arge fuffuunfatee itti gadooda horii tanaan utu dachii goggoiteetiin gadoodin asi bakki diigamaa jirtu gamana deebi akhlaaqa naamusa adaba hayaa islaamaa alhayaa'u min aliimaan Alhayaa'u minal iimaan. Hayaan iimaanarraayi. Kabajaan iimaanarraayi. Namni hayaan biraa fuudhamte kabajaan fuudhamte. Namni badii zinaa dalage iimaana biratti hin eegin duuba. Hayaa guddaan kun diigamnaan iimaanni kutee. Kanarratti haa deebinu. Ijoollee xixiqqoo irraa kaafnee nama gurguddaan dargaggeessa kanaan dargaggeessa kiyya kan hin ammatti haasoo kana inshaa Allah rabbiti kasaatiin dallawa isinitti haa jaaru. Lamin jette moogam? Balaa dachii guutte tana shamarranii fi dargaggeessa kana rabbi dallawatti naa haa jaaru. Karaa nagayaatiin rabbi bultii isaanii ta ulfinaa ta kabajaa san rabbi nagayaan isaanii walitti haa fidu. Kana wanni irratti cichuu qabnu oduma yaanuu Osuma uffannee yaanuu keessi akka qullaa nun taane, oduma nabi himannuu akka hayaan dhabne, osuma diin nabi himannuu akka kabajaan dhabne, kabajaa tanarratti cichuu qabna. Manguddoon usuu hin qabdu, sheeyni usuu hin qabu, dargaggeessi ruuhii qabu usuu hin qabu. Ada- Aadaa ummataa ta diigamtee uni lolanii, diin diigame usanii ilaaluun dirqii sirrii dhaabete. Hogga san barakaanis biyyan nu deebitee diini fi diinagdeeylleen barakaa argannee duniyatis barakaa aakhirattis barakaa arganna. Rabbi nu haa gargaaru. Tawfiiqni Rabbii nu wajji haa jiraatu. Rabbi balaa biyya teenya irraa haa qabu. Haalaa fi amala naamusa adaba Nabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaanaa nuuf kenne san warra tiiyfatu Rabbi nu haa godhu. Warra Nabi boodalleen san tiiysee guyyaa qiyaamaa ragaa